It-trab tat-toroq ta' Ġeriko kien qed jitħallat mar-riħa tat-tama l-misjur meta ġejt fid-dinja. Il-palm għoli u maestuż kien iħares is-sigrieti ta' belt li qatt ma kelli nara b'għajnejja, iżda li tgħallimt nagħraf permezz tal-ħsejjes, ir-riħa u t-tessuti tagħha. Jisimni Bartimew. Missieri kien raġel umli b'idejh iebsa mix-xogħol liebes fl-għelieqi li kienu jdawru d-dar żgħira tagħna tat-tafal. L-għaraq tal-wiċċu kien jitma' l-mejda tagħna, u d-determinazzjoni tiegħu bniet is-sisin ta' ħajti. Trabbejt nisma' l-passi għajjina tiegħu ġejjin lura filgħaxija, iġorr miegħu t-toqol ta' ġurnata oħra xogħol. Darna, għalkemm modesta, kienet port żgur max-xtut tax-Xmara Ġordan. Il-ħitan, għalkemm sempliċi, kienu jżommu sħana tal-imħabba ta' ommi, li b'idejha ġentili kienet tiggwidani fit-triqat tal-ħajja. Ir-riħa tal-ħobż jinħema kuljum filgħodu saret l-ewwel referenza tiegħi ta' kumdità u sigurtà. F'Ġeriko, il-ħajja kienet tħabbat b'qawwa fis-swieq u fit-toroq mimlijin nies. It-tħaxwix tal-karovani li kienu jaqsmu l-belt tagħna kien iġib stejjer minn artijiet mbiegħda, jitma' l-immaġinazzjoni tiegħi ta' tifel. Il-bejjiegħa, b'vuċijiet għoljin iħabbru l-merkanzija tagħhom, kienu jpittru stampa ta' ħsejjes li baqgħet imnaqqxa fil-memorja tiegħi. Is-sempliċità ta' ħajjitna ma kinitx raġuni għal mistħija, iżda ta' dinjità. Tgħallimt minn kmieni li l-ġid veru ma kienx fil-kaxxi tal-merkanti, iżda fil-qawwa tar-rabtiet li jgħaqqaduna bħala familja. Kull ħabba frankata mill-ġenituri tiegħi kienet att ta' mħabba, kull sagrifiċċju xhieda ta' dedikazzjoni. Ix-xmara Ġordan, bil-kurrent kostanti tagħha, saret l-ewwel għalliem tiegħi. L-ilmijiet tagħha għallmuni li l-ħajja, bħalha, tkompli l-mixja tagħha minkejja l-ostakli. Il-ħoss tal-ilma jiġri fuq il-ġebel kien il-mużika favorita tiegħi, melodija li fakkritni li anke fid-dlam kien hemm is-sbuħija. Il-mejda tagħna dejjem kellha aktar imħabba milli ikel, aktar gratitudni milli abbundanza. L-ikel kien mumenti mqaddsa, fejn il-ftit kien jiżdied fil-qsim. Il-ħoss tal-platti jitqiegħdu, ir-riħa tas-soppa sħuna, is-sħana tal-ħobż frisk, dan kollu furma l-mużajk tal-aktar memorji għeżież tiegħi. Id-dlam kien l-ewwel sieħeb tiegħi, preżenza kostanti li akkumpanjatni mill-ewwel mumenti. Filwaqt li tfal oħra kienu jiġru fit-toroq ta' Ġeriko jiġru wara l-friefet, jien kont qed nitgħallem immappja d-dinja permezz tal-ħsejjes tal-passi eżitanti tiegħi. Kull tarġa kienet sfida, kull kantuniera misteru ġdid x'jinfetaħ. Idejja saru għajnejja, jesploraw wuċuh, jiftakru tessuti. Il-mess aħrax tal-ġebel fit-toroq, l-artab tas-suf maħdum ġdid, il-ħruxija tas-siġar tat-tin, kull sensazzjoni kienet tibni mappa f'moħħi. Id-daħk tat-tfal l-oħra xi drabi kien iġorr noti ta' ħniena, drabi oħra ta' divertiment krudili. Tgħallimt nagħraf il-kompassjoni ġenwina mill-simpatija falza biss mit-ton tal-vuċi. Is-solitudni spiss kienet l-uniku sieħeb tiegħi waqt il-ħinijiet sħan ta' wara nofsinhar, meta l-ħsejjes tal-logħob kienu jidhru 'l bogħod wisq biex jilħquhom. L-inċidenti kienu frekwenti fil-bidu. Irkopptejja żammew iċ-ċikatriċi ta' waqgħat bla għadd, kull waħda minnhom lezzjoni dwar kif nimxi aħjar fl-ispazju. Il-biża' kien kostanti, iżda l-bżonn tal-indipendenza kien akbar. Kull ferita ġdida kienet midalja tal-kuraġġ fil-battalja ta' kuljum tiegħi. Il-lili ma kinux differenti mill-ġranet fid-dinja tiegħi mingħajr dawl. Filwaqt li oħrajn kienu jibżgħu mid-dlam, għalija kien ħabib antik. Is-skiet tal-lejl sar l-alleat tiegħi, bi ħsejjes aktar qawwija għas-sensi l-oħra tiegħi. Il-ħsejjes ta' bil-lejl ta' Ġeriko kienu l-kumpass tiegħi, jiggwidawni matul is-sigħat mudlama. L-aktar tagħlima iebsa kienet li naċċetta l-għajnuna tal-oħrajn. Il-kburija tat-tfulija kienet tiġġieled kontra l-bżonn tal-għajnuna. Kull id mimduda kienet tfakkira tal-limitazzjonijiet tiegħi, iżda wkoll opportunità biex nesperjenza t-tjubija tal-bniedem. In-nies li għenuni saru pontijiet bejn id-dinja tiegħi u tagħhom. It-tfulija, li għal ħafna hija żmien ta' skoperti viżwali, għalija kienet żmien biex nitgħallem nara bil-qalb. Żviluppajt sensittività unika biex nifhem l-intenzjonijiet veri tan-nies, l-emozzjonijiet l-aktar profondi tagħhom, sempliċement mill-mod kif leħinhom kien jitriegħed jew il-passi tagħhom kienu jinstemgħu. Id-dipendenza kienet katina inviżibbli li rabtetni mal-passi tal-familja tiegħi. Kull moviment kellu bżonn ikun ikkalkulat, kull azzjoni kienet tiddependi minn idejn oħrajn. L-att sempliċi li nitma' lili nnifsi kien jeħtieġ il-paċenzja ta' ommi, li kienet tiggwida subgħajja sakemm insibu l-ħobż fuq il-mejda. Li tibqa' ħaj f'Ġeriko meta int għami kien bħal qsim ta' għalqa mimlija xewk ħafi. Kull pass kien jeħtieġ attenzjoni, kull deċiżjoni kienet titlob id-doppju tal-kuraġġ. Missieri kien iġorr mhux biss il-piż tal-għajxien tiegħu, iżda wkoll ir-responsabbiltà tas-sopravivenza tiegħi. Daru mgħawweġ mix-xogħol kien ix-xhieda siekta tas-sagrifiċċju tiegħu. Il-għodu kien jibda bir-ritwal tal-ilbies, tfakkira ta' kuljum tal-kundizzjoni tiegħi. Idejn ommi, ġentili u preċiżi, kienu jaġġustaw ħwejġi waqt li tħammħam struzzjonijiet dwar kif nagħraf il-wiċċ u d-dar tal-ħwejjeġ mill-mess. Il-mistħija u l-gratitudni kienu jitħalltu f'sidri bħall-ilma u ż-żejt. Il-bejjiegħa tal-belt ma kinux ġentili ma' familji bħal tagħna. Il-prezz tal-ikel kien jidher li jogħla meta kienu jisimgħu l-passi inċerti tiegħi joqorbu lejn il-bankijiet tagħhom. Il-preżenza tiegħi kienet piż żejjed fin-negozjati, raġuni biex jitolbu aktar mill-ġenituri tiegħi li kienu diġà mgħobbijin żejjed. Il-mard kien għadu ieħor kostanti. Mingħajr ma nista' nara s-sinjali ta' periklu, ġismi kien dejjem vulnerabbli. Qrigħ sempliċi seta' jsir battalja għall-ħajja. Kull deni kien mument ta' dwejjaq għall-familja tiegħi, li kienu jduru bija matul il-lejl. Il-ħoss tal-flus jingħaddu bil-lejl kien melodija kerha li kienet issegwini. Kont naf li kull ħabba mfaddla kienet destinata għall-bżonnijiet speċjali tiegħi. Widnejja kienu jaqbdu t-tniqid imħasseb tal-ġenituri tiegħi meta kienu jaħsbu li qed norqod, jippjanaw kif se jtawlu l-ftit li kellna. Il-ġlieda għas-sopravivenza għaqqditna b'mod uniku. Konna bħal tliet ħbula mħabblin flimkien, kull wieħed iżomm lill-ieħor. Ommi kienet għajnejja, missieri kien il-qawwa tiegħi, u jien kont ir-raġuni għaliex qatt ma ċedew. Il-faqar materjali tagħna kien ikkumpensat bil-għana tal-għaqda tagħna. Maż-żmien, tgħallimt li d-dlam ma kellux għalfejn ikun ħabs. Bil-mod il-mod, bħal żerriegħa li tikber f'art nixfa, l-indipendenza tiegħi bdiet twarrad. Kull pass mingħajr għajnuna kien rebħa żgħira, kull ostaklu megħlub waħdi kien trijonf siket. Il-fidi tiegħi kibret flimkien mal-awtonomija tiegħi. Fil-lili solitarji, meta s-skit ta' Ġeriko kien miksur biss mir-riħ fil-palm, kont nitkellem ma' Alla. Ma kellix bżonn għajnejn biex inħoss il-preżenza tiegħu, kienet reali daqs l-arja li kont nieħu nnifs. It-talb tiegħi kien tħamħim ta' tama fid-dlam. Tgħallimt ngħodd il-passi, nagħraf kull ġebla fit-triq, kull liwja tat-toroq. Saqajja saru strumenti preċiżi, jaqraw l-art bħalma oħrajn jaqraw il-manuskritti. Il-bejjiegħa tas-suq kienu jistagħġbu jarawni nbaħħar bejn il-bankijiet tagħhom mingħajr għajnuna, iggwidat biss mir-riħa tal-ħwawar u l-ħoss ta' vuċijiet tagħhom. Il-fidi għallmitni li d-dawl veru m'għandux bżonn għajnejn biex jidher. Fis-sinagogi, memorizzajt kull kelma tal-Iskrittura li kienet tinqara. Is-salmi saru l-mappa spiritwali tiegħi, kliemhom kien balsmu għal ruħi. Filwaqt li oħrajn raw ittri fuq rombli, jien żammejt kull vers f'qalbi. Id-determinazzjoni tiegħi kibret kuljum. Tgħallimt nagħmel xogħlijiet li ħafna ħasbu li kienu impossibbli għal għami. Kont naħsel ħwejġi, inġib l-ilma mill-bir, u saħansitra ngħin fit-tisjir. Kull ħila ġdida kienet prova li l-limitazzjonijiet tiegħi ma ddefinewx il-potenzjal tiegħi. Ir-rispett tal-oħrajn kien mirbuħ bil-mod il-mod. L-istess nies li qabel kienu jħarsu lejja bil-ħniena bdew jarawni b'ammirazzjoni. Il-fidi soda tiegħi u l-indipendenza li kibret biddlu l-mod kif il-komunità kienet tarani. Ma kontx għadni biss l-iben għami ta' familja fqira, iżda raġel li ffaċċja l-isfidi tiegħu bid-dinjità. Fit-talb tiegħi, ringrazzjajt mhux biss għall-mumenti ta' ferħ, iżda wkoll għad-diffukultajiet li saħħewni. Kull ostaklu megħlub kien tarġa lejn fehma aktar profonda tal-iskop ta' ħajti. Il-fidi saret id-dawl intern tiegħi, tixgħel mogħdijiet li l-għajnejn qatt ma setgħu jaraw. Id-daħla ta' Ġeriko saret il-post tax-xogħol tiegħi, post fejn id-dinjità kienet tiġġieled kuljum kontra l-bżonn. Stabbillejt ruħi hemm, fejn il-moviment kien kostanti, fejn il-karovani ġabu vjaġġaturi minn artijiet imbiegħda. Il-ħoss tal-passi u r-roti tal-karretti sar il-mużika li mmarkat ir-ritmu tal-ġranet tiegħi. Leħni sar l-istrument ewlieni tas-sopravivenza tiegħi. Tgħallimt nimmodula kull kelma, kull talba għall-għajnuna. Ma kontx sempliċiment talb, kont raġel li biddel il-vulnerabbiltà tiegħu f'saħħa. It-ton tat-talb tiegħi ġarr mhux biss il-bżonn, iżda wkoll id-dinjità. Il-flus kienu jaqgħu fil-mantell tiegħi bi ħsejjes differenti. Tgħallimt nagħraf il-valur tagħhom mill-piż, miċ-ċempil tal-metall. Xi nies kienu ġenerużi, oħrajn għaddew mgħaġġlin, jagħmlu ta' birruħhom ma rawniex. Ix-xemx kienet taħraq ġildi matul is-siegħat twal ta' stennija, iżda l-bżonn kien aktar b'saħħtu mid-dwejja'. Il-bejjiegħa kienu jafuni sew. Xi wħud offrew fdal tal-ikel, oħrajn kelma ġentili. Posti fid-daħla tal-belt kien aktar minn punt ta' talb, kien post ta' osservazzjoni fejn xedt il-ħajja fil-forom kollha tagħha. It-taħdid ta' min kien għaddej żammni konness mad-dinja lil hinn mid-dlam tiegħi. L-istaġuni nbidlu, iżda r-rutina tiegħi baqgħet l-istess. Fix-xitwa, ir-riħ kiesaħ kien iħabbat għadmi. Fis-sajf, is-sħana qattiela ttestjat ir-reżistenza tiegħi. Xorta waħda, għidt sod f'posti, għax dak kien il-mezz tiegħi ta' għajxien, il-mod tiegħi kif nikkontribwixxi għall-għajxien tal-familja tiegħi. Tgħallimt naqra n-nies mingħajr ma narahom. Il-ħoss tas-sandli tagħhom fl-art kien jirrakkonta stejjer, passi mgħaġġla tal-bejjiegħa, il-ġbed għajjien tal-ħaddiema, il-mixi kunfidenti tal-għonja. Kull persuna li għaddiet kienet storja differenti, kapitlu ġdid fil-ktieb tal-esperjenzi tiegħi. It-tfal xi drabi kienu jieqfu josservawni. Il-vuċijiet kurjużi tagħhom kienu jagħmlu mistoqsijiet li l-kbar ma kinux jiġiom il-ħsieb jagħmlu. Weġib bil-paċenzja, nibdel il-kundizzjoni tiegħi f'lezzjonijiet dwar il-kompassjoni u l-perseveranza. Anke fil-pożizzjoni tiegħi ta' talb, sibt modi kif nikkontribwixxi għall-għerf taż-żgħar. It-tħaxwix kien differenti dak il-għodu f'Ġeriko. Tħawwid mhux tas-soltu ħakem it-toroq, u l-passi mgħaġġla tan-nies ħolqu sinfonija ta' stennija. Widnejja, imħarrġa minn snin ta' dlam, qabdu konversazzjonijiet dwar raġel jismu Jess li kien qed joqrob lejn il-belt. Qalbi bdiet tħabbat aktar meta ntbaħt li din kienet l-opportunità li kont ili nistenna ħajti kollha. L-Imgħallem ta' Nażaret, li tant kont smajt dwaru, kien fil-qrib. F'dak il-mument, is-saħħa kollha li kelli ġewwa fija nbidlet f'għajta li twieldet mill-qiegħ ta' ruħi, Jess, bint David, ħenn għalija. Il-folla ppruvat issikkitni, leħinhom mgħobbi bir-rimproveri. Iżda snin ta' sopravivenza fit-toroq ta' Ġeriko kienu għallmuni nippersisti. L-għajjat tiegħi sar aktar b'saħħtu, aktar urġenti. Kien qisu kull mument ta' dlam f'ħajti ltaqa' f'dan il-mument deċiżiv. Is-skiet f'daqqa tal-folla wissini li xi ħaġa nbidlet. Il-passi tiegħu resqu eqreb, differenti mill-oħrajn kollha li qatt kont smajt. Kienu passi li ġarrew awtorità u kompassjoni. Ħassejt il-preżenza tiegħu qabel ma tkellem, qisu raġġ ta' dawl daħal fid-dlam perpetwu tiegħi. Meta idejh messu għajnejja, ħassejt sħana li qatt ma kont esperjenzajt qabel. Kien qisu kull ċellola ta' ġismi rrispondiet għall-mess tiegħu. It-trasformazzjoni kienet istantanja, Id-dlam li kien il-kumpanji tiegħi tul ħajti kollha tferrex bħal ċpar taħt ix-xemx ta' filgħodu. Il-kuluri invadew moħħi għall-ewwel darba. Il-blu tas-sema, l-aħdar tal-palm, it-tons tal-ħamrija tad-djar ta' Ġeriko, kull dehra ġdida kienet rigal prezzjuż. Id-dmugħ li niżel minn wiċċi ħasel snin ta' dlam, waqt li għajnejja xorbu kull dettall tad-dinja li nkixfet. Wiċċu kien l-ewwel immaġni li żammejt fil-memorja viżiva tiegħi. Għajnejh wasslu kompassjoni li marret lil hinn mill-fejqan fiżiku. F'dak il-mument, fhimt li kont irċevejt aktar mill-vista, kont ksibt perċezzjoni ġdida tal-ħajja, mod ġdid kif tara d-dinja u l-Ħallieq tagħha. Id-deċiżjoni li nsegwi lil Ġess ma kinitx sempliċement għażla, kienet risposta naturali għall-miraklu li biddel ħajti. Bħal kumpass li jsib it-tramuntana, il-passi tiegħi issa kellhom direzzjoni ċara. Ħallejt warajja l-mantell tat-talb u lbist id-determinazzjoni ta' dixxiplu. L-ewwel jiem kienu adattament intens. Għajnejja, li għadhom kif infetħu għad-dinja fiżika, issa nfetħu wkoll għal veritajiet aktar profondi. Kull tagħlima ta' Ġess kienet bħal ilma frisk għal ruħi bil-għatx. Il-kliem tiegħu kellu piż u tifsira li marru lil hinn mill-ħoss, issa stajt nara l-verita' fil-ġesti tiegħu, fil-pożizzjoni tiegħu, fil-ħarsa tiegħu. Li nitlaq il-post tiegħi fil-bieb ta' Ġeriko ma kienx diffiċli. Il-post li dari kien is-santwarju tiegħi issa deher żgħir wisq għal orizzonti ġodda li kienu qed jinfetħu. Il-familja tiegħi, li għal żmien twil kienet is-sostenn tiegħi, fehmet li dan kien tibdil meħtieġ. It-trasformazzjoni f'ħajti kienet tidher mhux biss f'għajnejja mfejqa, iżda fil-persuna kollha tiegħi. It-toroq tal-Lhudija saru d-dar il-ġdida tiegħi. It-trab tat-triqat, li qabel kont inħossu biss f'riġlejja, issa kellu kulur u konsistenza. Kull belt, kull raħal ġab miegħu opportunitajiet ġodda biex naqsam l-istorja tiegħi. Ix-xhieda tiegħi ma kinitx biss dwar l-irkupru tal-vista, kienet dwar li ssib skop akbar mill-eżistenza tiegħi stess. Il-grupp ta' segwaċi ta' Ġess laqgħuni bħala parti mill-familja. Fosthom, ma kontx għadni l-għama ta' Ġeriko, iżda hu li kien esperjenza l-qawwa tat-trasformazzjoni tal-imgħallem. L-istorja tiegħi saret simbolu ta' tama għal oħrajn li kienu qed ifittxu l-fejqan u t-tifsira f'ħajjithom. Kull filgħodu kien iġib tagħlim ġdid. Kont nosserva b'attenzjoni kif Jess kien jittratta n-nies, kif kliemu kellu l-qawwa li jibdel il-ħajjiet, bħalma biddel tiegħi. Il-ħila antika tiegħi li tnarat b'sensi oħra issa żdiedet mal-vista fiżika, u ppermettiet li nifhem il-bżonnijiet l-aktar profondi ta' dawk li konna niltaqgħu magħhom. Il-gratitudni nbidlet fi skop. Ma kontx għadni spettatur tal-ħajja, issa kont parti attiva minn missjoni akbar. L-istorja tiegħi saret xhieda ħajja tal-qawwa tal-fidi u tat-trasformazzjoni li tista' ġġib laqgħa ma' Ġess. Kull persuna li semgħet ir-rakkont tiegħi kienet opportunità biex nuri li l-vista vera tmur lil hinn mill-għajnejn fiżiċi. Li tkun ħdejn Ġess kien bħal li tara l-straordinarju jsir ta' kuljum. Kull jum kien jikxef għeġubijiet ġodda li għajnejja, issa miftuħa, kienu jirreġistraw b'għaġeb u qima. Ir-raġel li tani lura l-vista baqa' jibdel il-ħajjiet quddiemi, U kull miraklu kien jerġa' jikkonferma d-deċiżjoni tiegħi li nimxi warajh. It-tagħlim fuq l-għoljiet kienu mumenti mqaddsa. Kont nosserva kif il-folol kienu jinġabru biex jisimgħu l-kliem għaqli tiegħu. Ir-riħ ħafif li kien iċaqlaq il-ħaxix, ix-xemx li kienet tpinġi d-dellijiet fuq l-uċuħ attenti tal-folla, kull dettall viżiv kien jagħni l-fehma tiegħi tal-messaġġi tiegħu. Il-fejqan kien iseħħ f'mumenti mhux mistennija. Rajt lebrużi jieħdu lura l-ġilda b'saħħitha tagħhom, Paralizzati jqumu mis-sodod tagħhom, torox jisimgħu għall-ewwel darba. Kull miraklu ġegħelni nerġa' ngħix il-mument tat-trasformazzjoni tiegħi fil-bieb ta' Ġeriko. Qalbi mtliet bil-kompassjoni għal dawk li, bħali, sabu f'ġess l-aħħar tama tagħhom. Xhidt il-multiplikazzjoni tal-ħobż u l-ħut, mument li qatt mhu se ninsa. Ir-riħa tal-ħobż frisk xterdet fl-arja waqt li l-ħfief kienu jfuru bl-ikel. Idejja, li qabel kienu jitolbu l-karità, issa kienu jqassmu l-abbundanza. Kien tfakkira kostanti ta' kif Alla seta' jibdel l-iskarsezza f'abbundanza. Il-laqgħat ma' nies importanti u awtoritajiet urewni naħa oħra ta' Ġes. L-għerf tiegħu kien iħawwad lill-aktar nies edukat, it-tweġibiet tiegħu kienu jżarmaw il-mistoqsijiet l-aktar qarrieqa. Osservajt kif kien jittratta lil kulħadd bl-istess rispett, irrispettivament mill-pożizzjoni soċjali tagħhom, lezzjoni li żammejt miegħi. Il-lieli ta' tagħlim kienu speċjali. Taħt is-sema mimlija kwiekeb li issa stajt nikkontempla, Ġess kien jikxef veritajiet profondi dwar is-saltna tas-smewwiet. Il-parabboli tiegħu kienu jieħdu l-ħajja f'moħħi, kull storja kienet saf ġdid ta' fehma dwar l-imħabba u l-ħniena li kont esperjenzajt. It-tibdil li rajt ma kienx biss fiżiku, Rajt nies jinbidlu minn ġewwa, bħalma ġrali jien. Il-midinbin sabu l-maħfra, dawk suppervjużi tgħallmu l-umiltà, dawk bla tama sabu t-tama. Kull xhieda kienet konferma tal-qawwa li bidlet ħajti f'dak il-jum li ma ninsih qatt. L-istorja tiegħi saret punt kruċjali bejn żewġ dinjiet. L-ewwel waħda, mgħottija bi dlam fiżiku, għallmitni nara b'qalbi. It-tieni, imdawla bil-grazzja, uritni li l-vista vera tmur lil hinn mill-għajnejn. It-tibdil kien eħxen minn sempliċi ħila li tara, kien tiġdid sħiħ tal-essenza tiegħi. In-nies ta' Ġeriko li kienu jafuni bħala talb issa kienu jarawni differenti. Ma kontx għadni r-raġel li kien joqgħod fil-bieb tal-belt jittallab il-karità. Il-presenza tiegħi nbidlet, wiċċi nbidel. Kont inġorr miegħi d-dinjità ta' min sab l-iskop veru ta' ħajtu. It-tibdil kien tant evidenti li ħafna bilkemm għarfuni. L-imħabba t'Alla kienet tidher f'kull aspett ta' ħajti l-ġdida. L-istess toroq li qabel kienu labirint ta' sfidi issa saru mogħdijiet ta' opportunitajiet biex inxerred it-tama. L-istorja tiegħi ma kinitx għadha dwar limitazzjonijiet, iżda dwar possibiltajiet bla tarf li jinfetħu meta nħallu l-grazzja tbiddilna. Il-ħniena li rċevejt immultiplikat fl-azzjonijiet tiegħi. Fhimt li s-snin tiegħi fid-dlam ma kenux għal xejn, ħejjewni biex nifhem fil-fond l-uġigħ tal-oħrajn. L-esperjenza tiegħi saret pont biex nilħaq lil dawk li kienu għadhom jgħixu fil-forom tagħhom ta' għama, mhux biss fiżika, iżda spiritwali. In-nies bdew ifittxuni mhux aktar għall-karità, iżda għall-gwida. Ix-xhieda ħajja tiegħi tat-tibdil permezz tal-imħabba t'Alla kienet tiġbed lil dawk li kienu qed ifittxu bidla f'ħajjithom. Kull persuna li semgħetni sabet fl-istorja tiegħi riflesta ta' ma' s-sitwazzjoni tagħha stess. Il-gratitudni saret il-sieħba kostanti tiegħi. Kull sbieħ kien opportunità ġdida biex nistagħġeb bil-kuluri tas-sema, bl-uċuħ tan-nies, bis-sbuħija tal-ħolqien. Iżda lil hinn mill-vista fiżika, tgħallimt nara l-inviżibbli, l-imħabba, il-fidi, it-tama li jħarrku l-qalb tal-bniedem. Ħajti saret xhieda ħajja li ma jeżistux limiti għall-qawwa tat-tibdil tal-imħabba t'Alla. L-għama vera ma kinitx f'għajnejja, iżda fil-limitazzjonijiet li d-dinja ppruvat timponi fuqi. It-trasformazzjoni tiegħi bdiet ħafna qabel dik il-laqgħa f'Ġeriko, twieldet fil-perseveranza ta' kuljum, kibret fil-fidi soda u tlestiet fil-mument li skoprejt li tara jmur ferm lil hinn mill-att sempliċi li tħares. Nixtieq li żżomm miegħek kull mument minn din l-istorja tiegħi, kull tagħlima, kull sfida li qellibt, U fuq kollox, iċ-ċertezza li ebda dlam ma jdum għal dejjem meta nħallu lilna nfusna niġu ggwidati mid-dawl tal-fidi. Żomm it-tama ġo fik. Jalla l-istorja tiegħi ddawwal it-triqat tiegħek u ta' dawk kollha li qed ifittxu t-tibdil tagħhom stess. Il-paċi tkun miegħek. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.